Hello my beautiful people, welcome to Naija Daughter TV. Today I bring our sister Abby and family come my channel yet. Since I just dey see them, you know, they are eh, hmm. Family, all my returning, me una no dey vex, I no dey always dey appreciate them. For inside my mind, I appreciate you guys, okay? I appreciate you guys. If you never subscribe, please do well to join this beautiful family i bring our sister abby and family come this our channel today since abby and family welcome to nigeria daughter tv if you never watch that video what i want try to talk about please head to her house go and watch her tell her so you are coming from nigeria daughter yes all the way from france yes so the way from sava sava Hey my beautiful people, yeah, so now we dey there, oh, now we dey run now, now we dey answer the eh. mhm. My people, I bring our sister Abby and family come our channel today. Why? The reason why we bring our sister Abby and family, our sister Apara for one of her video. When she say one commenter, they always dey dey her neck. Say whether one commenter be some commenter, me I no go lie. Me una go her house, me una go watch that her video. Say she dey always dey say, ah Abby, You dey your advert too dey too much for for video abi why you dey always dey do advert for your channel abi why you dey always dey do um advert for the video when you dey drop you go think say you wan enjoy maybe thirty minutes video e go come be um um five minutes video then ten minutes advert my people. Dis world, you can never please dis world. Do wetin you go do when e go please you. Make una ask me why I talk am, the reason why I talk am. Me I put um me I put dis thing for my mouth, me I see. E be like sey my mouth dry one kind. Na that um um no be so problem. some commenters um they can break table i know say na lover then una dey try to wan tell am say see wetin e go dey give una but how can a con ten t creator as i just dey now i be con ten t creator i get um family vlog i get gist channel okay me i look am now say like my gist channel na i for get audience pass and na i for dey jam people wey dem dey really dey watch me organic people then maybe i dey sell something Den maybe after wetin I wan talk I fit say guys una can check dis thing out oo I dey sell am oo make una chat me if you need am oo dis thing wey I put for head oo dis yeri oo dis hair oo dis cloth oo if una wan buy am girl guys make una no fail to um chat me up you know dis one good well well why I no go talk am why I no go make advert for my channel brand go give me um Dem go give me contract to talk about dem, to showcase their you know their things for my channel. Den when me come get my own, I no go come fit advertise am? Is it good abi e no good? My pipu, my con ten t creator, my fellow con ten t creator, e over good um. Dem say na who get e thing na im go know how to use am, na im go know how to maintain am. As our sister now, Abi and Family, she get a platform to advertise her brand, to advertise her her goods, to to advertise her tins. Den she go con go pay human one pesin like her sey help me dey showcase my jewelries or my gold for your channel. Is it make sense? E no make sense nau. Let's tell awasef di truth, e no make sense. She na youtuber, she na con ten t creator, she na con ten t creator, she dey she dey create con ten t. Den after di video, she go con start to dey do her advert. Initially wetin Abi and family do for me she dey do am well normal she go do video den after make una pardon my children we dey two weeks holiday any noise wey una dey hear for dis video abeg make una dey hear am okay um Europe nobody dey dia to help you as far as sey oga no dey to um everytin by yourself okay am here to face dem um me I quick um film I neva film since now na one video I don upload since

Idecho come add her advert, then if you be the type wey no send those her jewelries, wey no sell those her advert of gold, then you go stop for where the um vlog for stop, you go stop, then you go leave. But those who still like to watch the the latest jewelries, the latest gold, the latest this, the latest the, dem go go further and watch. not everything go dey hit person or go dey turn person down or go dey, like yesterday na I see comment somebody say speak English na your lang na na your language I dey speak hey this street some of your haters some those people sef go even be like people wey two of una don even gather chat or people wey dem just sit down dey heavy you this people no be far distance people dey do all those thing o dem say na who know man dey kill man na who know man na im dey kill man Who don even first do eh eh before follow you? Na dem go come your comment section, some of dem, dem be your fellow con ten t creator wey dem dey heavy you, wey dem feel sey you no fit ever do am like dis, dem come dey surprise sey in fact God dey by your side, na dem dey do am. How could you just go somebody account channel where she for dey, you no know sey YouTube na business? YouTube im sef na business, talk of you come get another business apart from YouTube and you go fit showcase am for YouTube so dat your audience go see am you go just go person comment section you go say no dey no dey advertise your av if you no come advertise make e come your house am sorry if I hurt you you that commenter because some of com person just come my comment section wetin I dey speak so the person if na Nigeria if no be Nigeria I go I go know this person drop am say um dey speak English Na your papa village na you dey speak abi na your mama village language na you dey speak abi na another of your village language na you dey speak if no be the Nigeria our pidgin English na you dey speak I speak Nigeria pidgin English you know say through Abia family now I don enter my own some comment wey you go dey receive e go be like say you and that person na marry the same man or you and that person na dey drag the same man or you and that person na dey the same house na dey drag each other some comment tax make una collect things person dey do him thing for china if you no like no watch if you like watch dey even talk am say na your hater na dey watch your video pass um comment section you go say make you no dey advertise where you wan for go advertise am make e come your house You open store for am make you dey advertise am. You no know sey YouTube na store? YouTube even get their store when dem release to us make we dey advertise our brand for there, make we dey sell our things there. Na because I never get anything wey I dey sell, I for don still dey sell am. If I con get something wey I dey sell today now, as I just dey here I say, Hello guys, please check dis thing out. You can afford am as Nello. Nello dey always dey showcase or any or hair oh, anything oh. Nello dey showcase am. Her t-shirt, many of her videos wey I watch dis period, some of her videos, her t-shirt okay if you no like person our commenters we dey appreciate una as una dey watch dey drop comment but don drop hate comment no be those people wey dey know you o wey dey wan try pull you down wey dey wan try make you dey sad no be all those people i dey talk o genuine commenters who just see you like you who just see you wan no he just love you na dem we dey talk to say abeg biko nu Make una dey drop love comment eh no be my fellow content creator wey go your under fake account you wan use am bully me how you go say me I dey speak English na no be English no be the na your papa language I dey speak me dey ask you I dey speak English broken English you dey say me I speak English Abi my sister keep doing you okay no mind as you just still talk am say wash as you take reply am me for me I like am um as you take tell dem say wash am reach where you wash am reach then go if the my channel don tire you silent the bell no worry if one go hundred people go come but that time you say one subscriber mean a lot to you some subscribers sometimes they don't really mean a lot to you if you no dey even dey get am by the grace of God God will give you some some no even deserve make dem even near you because they be e Ehen, pronounce am finish, no be me wan pronounce am o. I close my eye, then I do my hand like dis. My pipu, and our sister too, Abi and family, she still talk about her step son. For me, Abi, you are right, um you are right. You know dis abroad of a thing, when you use um when you start with illegal something, you never get driving, my prince, you never get driving, you wan drive car, no, you dey abroad, you dey Canada, Canada no be Nigeria, okay? Your mum She need good for you that is why she tell you say no drive without no driving license go learn your driving license e go even easy for you na dey English country if na no even dey English country the country wey una dey as far as you go school for there you don big you go fit uh, learn the driving license may I tell you one thing for experience sef for experience I know I know I know this person never start family then e get car e dey drive car without driving license um den wen po um police kon kontro him den police give am mota dey pay pesin wey no get driving and pesin wey get driving me I tell you di big difference If maybe you by mistake maybe you dey rush say oh make I park here I fit park here maybe all those um handicap parking space you come park there police come come dem come tow that car that time dem go use everything take tie you your driving licence go hard to collect the car go hard then when you come start family the thing go come hard you um please do am pure as you never get family so um go learn your driving my prince Abi Ur son na dey talk to so go learn driving for me go learn no vex ok I know say as a youth you must do do say my mummy no want make I if she need na she need the good for you pass me I no advice any or infact anybody dey close to me talk of my children say make dem drive without no driving license abroad no be naija o our Nigeria we fit do am but this abroad hmmm forget and if you still dey drive maintain your driving license Once dem don collect, dem don deduct two comot, deduct, deduct, if e finish dem go, in fact who who start to dey learn today, e go sa e go, in fact e go even dey fast dan you, den your own dem go do do you like dis so dat wen you get am you go know di what. Okay my prince, I hope I clear dat part. Your mummy abi and family she need di best for you, she no want make her son find himself for um condition, you know wetin e take sey you don born pikin, you don born children, You still dey jump box box? E no easy no, e no easy. I can tell you, I wear the shoe, e no easy. No make that mistake when your your dem come write am, you no you first get car before, now wey the car suppose to dey useful, now car never even dey useful for you because you still single. Na when you don marry, you don start to dey born children, um you go dey pack children like sey na that time car take really good for you, okay? Please, your mummy need the best for you. no look am say your mommy no for me o oh, your omo me advise to well say get your driving please go and learn your driving okay so that when the thing come when the thing come when the driving when the car come you go fit drive okay na this one i get to talk if you no like also people my commenters when i never be content creator if i no like that person content i no send that person i no dey comment o oh. people wey wan even send their comment sef wan even send their content sometimes i no dey comment I no dey comment because I no sabi comment but YouTube now dey force me say I must comment. That is the reason why I dey comment. Una no mind me o sleep o. I eh, eh, go. If you never subscribe to this YouTube channel, please do well to subscribe to this YouTube channel. Okay, all my returning, I'm loyal. I don't feel appreciate una for the beginning. I can't find out say I know they appreciate you now.